अपने लोकनि देख रहल छी अपन पसंदीदा यूट्यूब चैनल अनमोल मिथिला मैथिली में रंग बिरंगक वीडियो यदि देखऽ चाहै छी तऽ एखन तुरंत हमर यूट्यूब चैनल अनमोल मिथिला के सब्सक्राइब करी जे केओ एखन धरि सब्सक्राइब नहि केने छी ओ अनमोल मिथिला के नीचा में ई लाल कलर से जे लिखल छै सब्सक्राइब एहि पर क्लिक करी और क्लिक केला के बाद ई सामने में जे घंटी के बटन देखा रहल अछि एहि पर एक बेर सेहो दबाबी ताकि जखने हम अपन वीडियो नया वीडियो एहि पर अपलोड करी तऽ ओ सबसँ पहिले अहाँ तक पहुँचे रहिका बेनीपट्टी-पुपरी सड़क मार्ग पर बेनीपट्टी अनुमंडल से करीब 15 किलोमीटर के दूरी पर एक गांव अछि शिवनगर शिवनगर गांव के बारे में विद्वान सभक मत अछि जे ई गांव पूर्वी मिथिला जकरा महाभारत काल में मत्स्य देश के नाम से जानल जाइत छल ओकर दक्षिणी द्वार पर अवस्थित अछि जकर पूर्व नाम गांडी वा गांडवेश्वर छल जे आब शिवनगर के नाम से जानल जाइत अछि शिवनगर गांव के जे पहले नाम छलै गांडीव गांव छलै बाद में एकरा बदलि के शिवनगर कयल गेल महादेवसँ चूँकि महादेव छथि एहिठाम साक्षात महादेव छथि ई कहल जाय सावा पहाड़ महादेव एहिठाम विराजै छथि तैँ शिवनगर शिवनगरमे बहुत रास ऐतिहासिक जगह छै जेना एहिठाम बगलमे एकटा बाध छै ओहि बाधके नाम छै हरधरा हालांकि ओ हलधरा छै लोक आइ काल्हि हरधरा कहै छै तहिना ओहिके बगलमे छै वसुदेवा आइ काल्हि ओकरा लोक वसुदेवा वसुदेवा कहै छै गामके दक्षिणमे अनारि वन छै जे भऽ सकैए जे भूतकालमे कहियो अनार वनके नामसँ विख्यात हेतै जे एखन अनारि वन भऽ गेल छै तहिना गाण्डेश्वर स्थानके जस्ट बगलमे एकटा पोखरि छै जकरा लोक बैदेही पोखरि कहै छथि ओकरो नाम अब भ्रंश भऽ गेलै आइ काल्हि लोक बैदी बैदी पोखरि कहै छथि हालाँकि आब डबराके रूप लऽ लेने अइ लेकिन एखनो लोक ओकर जलके स्पर्श केनाइ पुण्यक भागी बुझै छथि गांव के मध्य में स्थित है सम्मी पोखर जरा भ्रंश के भाषा में अखन लोग सैनी पोखर कहे छे सैनी पोखर के विषय में कहल जाए छे जे अर्जुन ओठान एक सम्मी के गाछ छे जे पर अर्जुन अपन अस्त्र छुपेने छे था हालांकि आब मात्र पोखर छे ओहो पोखर अपेक्षा के शिकार छे सरकार के तरफ से कोनो एहन पहल नहीं कल गई है तैयो एखनो लोक ओहिमे स्नान कऽ कऽ अपना आपके पुण्यके भागी बुझै छथि दूर दूरसँ लोक स्नान करय लए अबै छथि लोक ओहिठामके माटि लऽ जाइ छथि अपन बच्चाके भट्ठा पकड़बाक लेल गाममे लखराम पूजा ओहिठाम होइए एखनो होइए सभ साल होइए ओतहिसँ करीब एक किलोमीटरके दूरी पर अछि प्रसिद्ध गानवेश्वर स्थान गांव से दूर निर्जन एकांत में अधवारा समूह के लखनदेइ, बघौर, मुरहा, बेलौती आदिक एकीभूत धारा बुढ नद के दक्षिण किछेर मे एहि दिव्य स्थान तक पहुँचब स्वयं कोनो महाभारत सँ कम नहि अछि। कहियो ई समस्त क्षेत्र मे जंगले जंगल छल जे कमोबेश साठिक दशक तक बाँचल रहए। बुढ़ नदी के बांध पर से उतरैत होइत अछि गांडेश्वर स्थानक भव्य दर्शन चारू कात चाहर देवाली से घेरल स्थान में पहुंचैत सबसे पहिने ध्यान आकर्षित करैत अछि एकटा बड़ गाछक नीचा मंदिरक मुख्य द्वार के बगल में देवाल पर उकेरल शिव से अस्त स्वीकार करैत अर्जुन आ दुनू के मध्य में स्थित शिवलिंग मिथिला के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में प्रख्यात गांडवेश्वर स्थान में जतय दूर दूर से लोग अबै छथि ओतय सुविधा के घोर अभाव अछि मन्दिर प्राङ्गणमे प्रवेश करैत सबसँ पहिने सामने अबैत अछि दू विशाल घण्टी आ चारू कात मन्दिरसँ सजल आँगन ओहि आँगनमे कुल आठ मन्दिर अछि जाहिमे मुख्यतः चारिटा ऐतिहासिकताक दृष्टिकोणसँ महत्वपूर्ण अछि जाहिमे शिव विभिन्न नाम आ रूपसँ विराजमान छथि चारिटा मंदिर महादेव गौरी शंकर भैरव आ पार्वती ई चारू अमृत छथिन ई हमरा सबके सुनते छी अखन तक मने जे एहिठाम अर्जुन तपस्या केने बारह वर्ष वनवास दू वर्ष गुप्तवासमे तऽ अर्जुनके एहिठाम गांधी धनुष भेटलनि तपस्या केलाके बाद युद्ध करऽके लेल तहन गौरीसँ अथ कहलखिन महादेव कि अर्जुन जे हम ओना केना ली हमरा सतीके सङ्गमे चाही तऽ सतीके सङ्गमे लऽ के देलखिन तकर बाद ई गेलै से युद्ध करऽके लेल तऽ हुनका विजय भेलनि आंगनक मध्य पश्चिम मे पूर्व मुहक मंदिर मे छथि गांडीवधारी अर्जुन द्वारा पूजित गांडवेश्वर शिवलिंग जिनकर पूर्व नाम धर्मेश्वर छलनि जे अर्जुन आगमन पूर्वसँ अति प्रतिष्ठापित मानल जाइत छथि जनश्रुति छै जे महाभारत काल में अज्ञातवास के क्रम में महादेव के प्रसन्न करबाक लेल अर्जुन एहिठाम आयल रहथि ओहि समय में ई महादेव धर्मेश्वरनाथ महादेव के नाम से जानल जाइ छलथि है और महादेव के तपस्या कऽ कऽ प्रसन्न कऽ कऽ अर्जुन महादेव के पशुपतास्त्र ग्रहण कयलनि प्राप्त कयलनि और तकर बाद से ई महादेव गांडेश्वरनाथ महादेव के रूप में विख्यात भेलथि एहिठाम जे महादेव रहथि तैं एहिठाम आदमी सबके त्याग करथि ने आओर ओहिसँ पहिने से महादेव छै अवगुण जे आयल रहथि एहिठाम ओहिसँ पहिने से महादेव एहिठाम रहथि प्रवेश द्वारक ठीक सामने उत्तर दिशा में एक भव्य मंदिर अछि जे प्रांगण में प्रवेश करैत सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करैत अछि ओहि मे शहर जमीन सँ करीब दू मर्द गहींर मे एकटा आर शिवलिंग छथि। जिनका गौरी शंकर नाम सँ जानल जाइत अछि। शिवलिंग के ऊपरी हिस्सा मे गौरी के कलात्मक मूर्ति खंचित अछि। ई शिवलिंग अर्धनारीश्वर के प्रतीकात्मक रूप मे छथि। अइ अर्धनारेश्वर शिवलिंग के बारे मे कहल जाइत अछि जे ई चारि मास जल शयन करैत छथि। हिनका बारे मे प्राप्त जानकारी बड़ रोचक अछि। स्थानक उत्तर दिशा मे गौरी शंकर महादेव अवस्थित छथि। कहल जाइत छै जे अइठामक पुजारी के महादेव सपना देने रहथिन जे हम अइठामन छी। त जखन ओकरा खोदाइ कयल गेलै, कोड़ल गेलै, तऽ शिवलिंग भेटल छलैए तऽ ओकरा व्यवस्थित करबाक लेल गेलनि चूँकि गार्गेश्वर स्थान महादेव जे छथि से मध्यमे छथि प्राङ्गणके मध्यमे छथि तऽ ओहिसँ लगा कऽ ओकरा रखबाक लेल लोकक प्रयास भेलै जे शिवलिंगके उखाड़ि कऽ महादेवके बगलमे स्थापित कयल जाय भरि दिनक खुदाइके बाद जखन साँझ भेलै मजदूर सब घर चलि गेलै फेर अगिला दिन जहन एलै तऽ शिवलिंग गायब छलैए एहि क्रममे खोदैत खोदैत ओ इनारके रूप लऽ लेलकै बाद मे महादेव फेर स्वप्न देला जे आब अगर हमरा अहाँ परेशान करब तऽ हम कैद भऽ जायब तऽ ओहि पर छोड़ि देल गेलै एखनो इनार मे महादेव अवस्थित छथि कहल जाइ छै जे साल मे एक बेर महादेव जल सैन लै छथि गौरी शंकर के मंदिर जे इनार मे अवस्थित है ओहिमे जल भरि जाइया महादेव जल सैन लै छथि आओर निज कोजगरा दिन महादेव उग्रास होइ छथि कहल जाइ छै जे जाहि बेर महादेव जल सैन लै छथि ताहि बेर एहि इलाका मे धन्य धान्य होइ छै धनमंडल हो जाइ छै जाहि बेर महादेव जल सैन नहि लै छथि ताहि बेर रौदी पड़ि जाइत छै प्रांगणमे गांडवेश्वर के पश्चिम में पूर्व मुहक शिव परिवार के मंदिर अछि सामने में नंदी के दर्शन होइत अछि गर्भगृह में शिलाखंड पर शिव आ शक्ति सृष्ट रचना में निमग्न छथि ई प्रतिमा कलवाही प्रखंड के राज राजेश्वरी डोखर भगवती स्थान के प्रतिमा सदृश अछि

एहि मंदिर मे विभिन्न देवी-देवताक विग्रह अछि जे सामने के पोखरि सँ निकलल छल। एहि देवी-देवता सभक संख्या क्रमशः घटैत-बढ़ैत रहैत अछि। कियो एलाह त एकटा अतै धऽ गेलाह त कियो ओहि मे सँ एकटा उठा लऽ गेलाह। जानकारी भेटल जे एहि क्रम मे अतय स सूर्यक एकटा भव्य प्रतिमा सेहो गायब भ गेल जे एहि पोखरि स निकलल छल जिनका एहि द्वारा सूर्य के पाँजर मे राखल गेल छल। एहि मंदिर के बारे मे स्थानीय लोक सब के कहब छनि जे ई सूर्यादि पंचदेवता आ नवग्रह के मंदिर अछि। जतऽ अर्जुन पूजा केला बादे अन्य पूजा पाठ करैत छलाह बाबा गांडवेश्वर मंदिर से सटले दक्षिण में एक आर मंदिर अछि ओहि मंदिर में शिवक अनेको रूप नाम में एक भैरव विराजित छथि ओहि छोट छीन मंदिर में एक संग ही काल भैरव आ बटुक भैरव छथि बटुक भैरव के मूर्ति विशेष पुरान तऽ नहि अछि मुदा काल भैरव अंकुरित मानल जाइत छथि काल भैरव के विग्रह में तीन टा आँखिक आकार स्पष्ट देखल जा सकैत अछि जे शिवक त्रिनेतक प्रतीक अछि ई तंत्र साधना के दृष्टिकोण से अति महत्वक मानल जाइत अछि प्रांगण के दक्षिण पूर्व कोण मे मनोकामना महादेव छथि कहल जाइत अछि जे ई स्थान अर्जुन के विश्रामालय छल मनोकामना नाथ महादेव जे छथि ओहि कोन पर पछवाड़ी कोन पर सूर्याय पंच देवताके पूजा करै छै आ एहि कोन पर एहिमे कुबारी कोन पर डेरा रखने रहथि तऽ डेरा जे रखने रहथि कनि देर अर्जुन कहलखिन कि हमरा एहिठाम मनोकामना नाथ महादेवके स्थापना कऽ जाय प्रांगण में एकर अलावे लक्ष्मी नारायण सीता राम लक्ष्मण काली आ संकट मोचन हनुमान के सेहो भव्य मंदिर अछि जे एहि स्थान के पूर्ण तीर्थ स्थल के स्वरूप प्रदान करैत अछि